Кызларга нәрсә булган бүген? Мин аларны танымыйм. Өчесе дә ул япкыштан. Кара, килешә үзләренә. Мин нәрсәне дә булса төшереп калдырдым мәллә? Якынгара килеп тыңлыйк әле. Кызлар, безнең дуслыкка бүген бер ел. Димәк, мин сезне төгәл 365 көн һәм 18 сәгать 40 минут беләм дигән сүз. Ого, санап та чыгарган. Әйе, ярый әле очраштык. Шулай бит. Сезнең белән танышуга мин шул кадәр шат, кызлар. Йә, вакытыбызны бушка уздырмыйк. Әлеге юбилейны билгеләп үтәргә кирәк. Менә хәзер телеңне йотарлык тәмле әйбер пешерәбез. Ага, аңлашылды. Алтын балыкларга бүген бер яшь. Бер ел эчендә 46 тапшыру эшләнгән. Кызлар нинди генә транспортта йөрмәгәннәр. Лимузин, яхта, Катер, мотоцикл, велосипед, Жигули ат. Машина төрләренең саны юк. Ишәккә генә утырылмаган да, самолетта очмаган. Шалтыратулар күп булу сәбәпле, өч кесә телефоны эштән чыккан. Бер сәнәк һәм чалгы сынган. Чәй эчәргә 20 кафега керелгән. 24 пар аяк киеме тузган. Иң кызыклысы, Алтын балык тапшыруында 400 гә якын кеше катнашкан һәм алар кызларның иң якын дусларына әйләнгән. Статистика буенча, кызлардан бер ел эчендә иң күп йөгерүче чибәр, сылу кыз Лениза икән. Ул йә институтка чаба, йә төнге клубка ашыга. Ничә километр юл үткәнен махсус белгечләр тикшереп, нәтиҗә ясамакчы, ди. Иренмәдем. Барлык алтын балык тапшыруларын да яңадан карап чыктым. Кафе-рестораннарда тәмле итеп, күп ашап, чәй эчүче җитез эшмәкәр Гөлия икән. Ә шулай да авырлыгы бер дә артмаган, сылу гәүдәсе шул килеш. Менә өлгер хуҗабикә Илсөянең көннән-көн күлмәкләренең итәк озынлыгы кыскара бара. Әллә тукымага да экономия ясый башлаганмы? Булырга да мөмкин. Аның бит тапшыру саен яңа күлмәк, каян акча җиткермәк кирәк?
Бу программада замана хатын-кызларының иң гүзәлләрен, иң акыллыларын, иң чибәрләрен күрергә дип утырам. Һәм алар монда бар да бу программада. Катлаулы тормышта алтын балык тапшыруын алып баручы безнең Журналистларыбыз дөньяның төрле якларын күрсәтеп, дөньяны үзләштерергә ярдәм итәләр дип уйлыйм мин. Һәм моның бик матур, саф татар телендә алып баруы, мин инде бу тапшыруга уңышлар телим. Һәм инде ул озак, дәвамлы, Тормыш җан булсын иде. Кызларым бит инде булачак әниләр, шуңа күрә мин булачак әби, булачак минем булачак кияүләрем. Шуңа күрә минем кияүләр белән кызларым белән ничегрәк аралашырга, ничегрәк үземне тотарга, алар ничегрәк тотарга дигән шундый киңәшле, файдалы киңәшләр бирсәләр иде. Минем юбилей белән котлыйсым килә. Аларга исәнлек, саулык, тазалык телим. Һәм алда көннәрендә зур-зур уңышларга ирешүләрен теләп калам. Илсия, исеңдәме алтын балык эретеп ясаган идең? Лиза, ул балыгын бүген таккан, күрәсеңме?
Уңыш китерүче алтын балыгым минем һәр вакыт үзем белән. Әле дә хәтеремдә, алтынны эретүдә үзем дә катнашкан идем. Аның серләрен ювелир эшләнмәләре буенча белгеч Альбина Бәдертдинова ачты. Мондый нәзәкәтле һөнәрне күрсәтү өчен бик каты тырышырга туры килде, чөнки бер генә остаханәнең дә мондый эшләрне экранда ачасы килми. Әйтергә кирәк, бу һөнәр дип әйтимме, профессия. Хатын-кыз Сәламәтлеге өчен бик файдалы түгел. Зыяны бар. Менә без алтыныбызны махсус юу машинасында махсус раствор салынган суда юабыз. Менә инде Илсия, хәзер синең алтын балың әзер. Бу төймәләреңне салсаң да була. Иң беренче тапшыруда катнашкан дөньякүләм танылган модельер Рөстәм Исхаковка да тукталасым килә. Аның өчен махсус Казанга бардык. Хатын-кыз киемнәре буенча үзенең саллы гына киңәшләрен биргән иде ул. Минем өчен
50-нче, 60-нчы ел стильләре иң матур стиль. Менә синең бу күлмәгең 50-нче еллар
стиле була инде. Стиле була, ие. Хуҗабикәләр һәрвакыт кул эшләре белән мәшгуль. Шундыйларның берсе Аида Махиянова белән иш артларында сабын эретеп ясауны күрсәттек. 6 сәгать төшергән идек ул сюжетны, чөнки пешү процессы озак. Шулай бер вакыт ямьле җәй көнендә Исламовлар гаиләсе белән урманда очраштык. Икесе дә табиблар, һәр вакыт хәрәкәттә. Автоматтан ату буенча да белгечләр булуына сокландым. Иргәндә Илсия
йөрәк тибеше, куан әйләнеше үзгәрә, яхшыра. Шулай ук Йөрәк мускулларының кан белән тәэмин ителүе яхшыра. Монда Илсөя кабинеттан кабинетка үкчәле аяк киеме белән йөрү турында сүз бармый. Саф һава, иркенлек кирәк. Җәй аенда туган якка кайткан танылган бөтендөнья йөгерешчесе Фирая Солтанова белән дә күрешеп сөйләшергә өлгердек без. Америка хатын-кызларының тормышы, аларның бала тәрбияләве белән кызыксындым. Америка хатын-кызларына карап әйтәмен мин, алар карьера, дәрәҗә диеп тормышны башлыйлар. Кияүгә чыккан хатын-кыз бала алып кайтыйм әле диеп ул бер вакытта да ашыкмый. Без балаларны дөрес тәрбиялибез. Аларны китап укырга, әни әтигә ихтирамлы булырга өйрәтәбез. Гөлия, синең балык эзләп, батып ятканың искә төште әле. Без анда сиңа көне буе шалтыраттык, ә баксаң, синең телефоныңның зарядкасы беткән икән. Кызлар, басу кыр бит ул. Сез анда минем ничек туңганымны белсәгез! Балыклы урын эзлим дип тәмам хыялланганмын. Хәтта юлдагы чокыры да искәрми калынган. Менә тор инде хәзер басу юлында. Батты кыз менә.
Исәнмесез. Баттык шул.
Шулай да мәрхәмәтле кешеләр табыла икән. Боерган егете Айрат Арсланов машина тарттыруда гына түгел, ә авыл җирендәге төшемле эшләрнең дә рәтен белә булып чыкты. Сан артыннан кумый, аңа сыйфат кадерле. Шуңа да эшләре гөрләп бара, тик монда алтын балыкның да катнашы бар ахры. Шулай да үзең тырышмасаң, биек үрләр яуланмый ул. Бүген авыррак булды. Шулай да мин җиңдем. Җиңү минем якта. О! Бу бәхет!
Тимер атны иярләүдә дә зур осталык сорала. Иң еш очрый торган хата безнең водительләрдә. Э, тормозга басар алдыннан сцеплениега китереп баса. Моннан да э, бик зур зуррак хатасы нейтральный передачада тормозит иткән водительләр. Шундый берничә дәрес алуга байтак иратларны да уздырырга була. Шәһәребезнең социаль яклау идарәсе җитәкчесе Гөлнар Әхмәтова чибәр дә, өлгер дә. Замана хатын-кызы дәүләт эше белән бергә күңел халәтен дә кайгыртырга онытмый.
Танышуына бик шатмын. Мин гади кешеләр турында гына язам бит. Эшмәкәрләр ни уйлый микән? Мин менә сезнең дә уй-хисләрегезне, тойгыларыгызны ишетәсем килә. Бер бик итам бүләк итим сезгә. Ой, рәхмәт.
Мин монда үземне машинада отырган сыман хис итәм. Педальләр дә бар, руль дә бар.
Монда басасың. Монда.

Лениза, нишләп син теге интернет аша танышкан егетең турында берни дә әйтмисең ул? Интернет аша танышкан егетләргә ышанып буламы соң? Сынадыңмы син аны? Югалды ул, аннан соң мин әллә ничә егет белән таныштым инде. Һәр атна саен якын дусларым Гөлия, Илсөя белән очрашып йөрсәм дә, уку турында беркайчан да онытырга ярамый. Ленин бабайның укырга, укырга, укырга дигән сүзләрен күптән инде колагыма киртләп куйдым. Шуңа күрә бер лекцияне дә калдырмаска тырышам. Тик кайчакта, кайчакта гына түгел, еш кына парларга соңга калам.

Мин кибеткә барып үземә берәр матур күлмәк алачакмын, дөресме? Эшләп алган акча кадерле була ул. Кулга хезмәт хакы алгач, иптәш кызлар белән кибеттә йөрү, ягъни шопинг белән шөгыльләнү минем хобби. Кием алгач, кәеф күтәрелә, ә кәеф күтәрелгәч, җырлыйсы килә. Әйе, Лилия, сизелә, синең кәефең күтәрелде. Кәефләр бик шәп, хәтта җырлыйсы да килеп китте. Әйдә, җырла әле, ә?

Үзем белән рәхәтләнеп бассейнга йөзәргә чакырам. Киләчәктә телим бу тапшыруда күбрәк яшьләрнең, балаларның спорт белән шөгыльләнгәннәр күрсәтсеннәр. Чөнки спорт бит ул исәнлек, тазалык, сәламәтлек, дуслар, уңышлар. Без хатын-кызлар хәзинә ир-атларыбыз өчен. Без ир-атлардан күпкә көчлерәк. Авыртуларга да, тормыш мәшәкатьләренә дә ныграк түзә торган адәм затларыбыз. Рухи яктан көчле булыгыз, матур булыгыз. Ә матурлыкның сере эчке халәтегез. Күтәренке кәеф булсын сездә һәрвакытта. Тирә-як мохитне карагыз әле. Матурлыкларны күңелегезгә күчереп, матур итеп якыннарыгызга бүләк булып яшәгез. Кызлар бүгенге бәйрәмгә мин искиткеч күлмәк тектердем. Ә мин сатып алдым.
Бүген ресторанда күрерсез. Юк, минекенә җитми инде, интернет аша заказ белән кайтарттырдым, шәп күз явын алырлык. Кызлар, тортыбыз шундый матур булды. Супер!
Искиткеч матур! Үзебезнең алтын балыкка җитми инде.
Һәрбер тапшыру ул үзе белән ниндидер бер э, зур гына булмаса да бер мәгълүмат халыкка җиткерергә тиеш. Монда менә мин нәрсәләр күрдем. Әйтик, җәй вакыты шал, шалгылар тотып э, печән чабалар. Һәм шунда авыл кешеләре шушыны әзерләүчеләр, әйтик, менә э, печән чабарга чыгучылар Матур гына әйттереп, чалгыны чарлыйлар. Аның үзенең дә тәртибе бар бит. Бу эшегездә тагы да яңа алымнар, яңа шундый табышлар булсын иде. Хатын кыз бәхете ул кызда булса, ул чыннан да шушы дөньяга юкка гына килмәгән дигән сүз. Хатын кыз бәхете төшенчәсенә бөтен нәрсә керә бит инде. Әлбәттә, ана булу, ул ана булудан да зур бәхет бар микән бу дөньяда, мин аны әйтә алмыйм. Һәм шуңа күрә үземә хатын-кыз бәхете теләр идем гомерлеккә. Һәм дә инде балаларыбыз исән-сау булсын. Алтын балыкны күргән юк. Әмма дә тапсам, ул алтын балыкларны мин барысын да хатын-кызларга өләшер идем. Ни өчен дигәндә, хатын-кызлар бәхетле булса,

Илшат Сабитов алтын балык тапшыруның монтаж остасы. Эчми, тартмый, ашашамый. Яраткан машинасы BMW. Хәр көнне иртән йөгерә. Спорт белән бик дус. Нәрсә яратмаганын үзе дә белми.
Алмаз Букин. Тапшыруларны матур көйләр белән бизәүче, музыкаль редактор. Зауык белән киенә, тәмле салатларга мөкиббән. Стратегия уйный башласа, дөньясын оныта. Шау-шулы мәҗлеснең үзәгендә кайный. Алтын балыклар!
Сезне бер еллык туган көнегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәм һәм дә инде үземнән бер яраткан җырымны сезгә җиткерәсем килә. Мин яратам сине тормыш, тормышны яратып яшик. Мин яратам сине, мин яратам сине тормыш. Бу дөньяны иңләр, бу дөньяны иңләр өчен.

тән биргән өчен
Римма Ахматова, тематик тапшыруларның шеф-редакторы, Алтын балык тапшыру җитәкчесе, таләпчән, һәр яңалыктан хәбәрдар, хатын-кызларга кагылышлы бөтен өлкәне дә белә.